איך בין דא אפצונעמען מיין פאסט אבער איך זעה דארטן נישט קיין צווייטע ווי שמעון רולינסקי אינמיטן טאג, ער לערנט אדער ער ליינט א בוק? שוין לאמיר לאמיר דאס יעצט איבערלאזן דא, לאמיך גיין צו אים לאמיר זען וואס ער טוט. האלטסט ער גייט זיין אפסעט אז איך קום דא אן אומגערופן? שמעון, דו ליינסט אדער דו לערנסט? איך וויל וויסן צו איך האב א עבירה יעצט. קום הער, כ'האב דא עפעס פאר דיך. איז פאר פרי. לייג עס ארויף דא.
א מייק איז דאס? איז א מייק.
קען דיך שטערן? טעסטינג. כ'וויל דיך פארהערן פשוט.
שטערט זיך. איך זעה דו זיצט דא אינמיטן טאג, ס'איז פריזינג קאלט יעצט אינמיטן ווינטער, און דו לערנסט. כ'מיין וואס איז יעצט? ס'איז אנבעליוועבל די פלאץ. כ'וויל דיר זאגן. וועסט. ס'איז ממש. ס'איז ממש א גן עדן אויף דער וועלט. ס'איז נישט נארמאל. א קולטשער שאק? איך בין עכט סורפרייזד, איך האב שוין אביסל, איך בין שוין געווען אין קאסא גראנדע, איך האב שוין געזען וואס קאסא גראנדע איז, אבער איך בין סורפרייזד, עס איז סאך בעסער ווי איך האב געמיינט, ווייסט קוק מאל די היינטיגע וועטער, עס איז שוין היינט שוין אפאר וואכן וואס איך בין דא, איך האב געמיינט אז עס איז הייס, אז ווינטער איז הייס און די זומער איז זייער הייס, למעשה זומער דא א פיינע טרוקענע וועטער, און ווינטער א גאנץ ווינטער אזוי ווי ספרינג ביי אונז אין ניו יארק, הערליך, מ'גייט אזוי אנגעטון, קוק קוק וואס דא טוט זיך, ס'איז נישט נארמאל, ביי די וועי יעצט איז שוין יעצט יעצט איז זיך גענדיגט סקול, ס'איז די איינציגסטע מאל אין טאג וואס מ'זעט מענטשן, א גאנץ טאג זעסטו נישט קיין מענטש פאר די אויגן. נישט ווייל עס איז נישט קיין ריז אסירה, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. דיין אימפרעשאן מיט די קאמיוניטי, שמעון? איז זייער א געשמאקע קאמיוניטי, אמת'דיג, דער גאנצער עולם גערעדט צו מענטשן, ס'איז ממש. דו ווייסט מען זאגט א גאנצן צייט קומסט אהער דא ביסט אליין, האסט נישט דיינע חברים, האסט נישט קיין שמחות, האסט נישט גארנישט, פילסט נישט אויסגעשפילט, אויסגעשפיגן. איך וועל דיר איבער זאגן, כ'האב געזאגט די וואך אז פארן אהער קומען האב איך געהאט א פרעשור צו ברענגען וואס מער מענטשן איינמאל אהער קומען, האב איך אנגעפאנגען צו טראכטן, איך ווייס נישט אויב ווארען די, ניין איך מיין עס אמת'דיג, איך האלט אז דאס איז א וועל קעפט סיקרעט, מענטשן ווייסן דאס נישט, א נאכט פאר איך בין אהער געקומען האב איך געטראפן מיין מיין קאזין נטע האראוויץ, א מנהל אין אין מאנסי, ער איז שוין דא געווען אפאר מאל, ער האט געהאלפן מיט די מוסדות, ער האט מיר געזאגט ממש ער איז א גן עדן אויף דער וועלט, איך האב נאך נישט געזען אזאנס אין דער גאנצער וועלט זאגט ער, און ער האלט ער פארשטייט שוין וואס מענטשן קומען נישט אהער. ברוך השם ס'איז שוין דא א קליינע, דער עולם קומט, מ'האלט ניין הערן נאך א מענטש איז געמופט, נאך א מענטש איז געמופט, און יעצט א צוויי דריי וואכן ארום קומט קומט נאך א משפחה, נאך צוויי עקטשולי. נאך צוויי משפחות, וואו וואו. אבער קוקי איך וויל דיר ווייזן א אינטערעסאנטע זאך וואס כ'האב דא באמערקט, פארשידענע אינטערעסאנטע זאכן אבער דאס, קאסא גראנדע ווי דער עולם וואוינט איז א נייע שטאט, די הייזער דא זענען ניי, ווייסט פון ווי איך קום, אין מאנסי, אז דו גייסט ארויס פון געגנט, ווילסט קויפן א נייע הויז, ווילסט קויפן א הויז, געווענליך איז עס געבויט געווארן אין די סיקסטיס, סעווענטיס, עיטיס, אלע הייזער דא זענען געבויט געווארן נאך צוויי טויזנט. טאוזענט און פייוו, פיפטין, אבער ס'איז סתם אינטערעסאנט פאר מענטשן וואס וואס ווייסן די חילוק צווישן א שטאט וואס איז געווארן און א שטאט וואס מ'האט אויספלאנירט, דאס איז א שטאט וואס איז פלאנירט געווארן, די גאנצע שטח דא איז א ביוטיפול פארק, אלע פארקס דא זענען אפאר פיס אראפ, פארוואס? פאר די איין מאל א יאר ווען ס'קומט א גרויסע רעגן ס'זאל נישט ווערן קיין פלאדס, און ביי די וועי איך בין עכט סורפרייזט, כ'ווייס יעדער איינער ווייסט די הלכה בידיש עי' סוסן דליעקב, און עס טוישט זיך נישט, דאס איז קלאר, אבער פאר סאם ריזען די מענטשן דא זענען עפעס מורא'דיג, זענען אין א אנדערע בריד פון ווי אונז זענען צוגעוואוינט, אונז זענען צוגעוואוינט אידן קומען אויף א פלאץ און ריידען פאנגט זיך אן, ב ב ב ב, דא זיי וועלקאמען די, זיי זאגן, איך מיין אונז האבן נישט קיין גרויסע פארקער מיט זיי, אבער. מען געבט זיי די טשענס צו צו זעהן די שיינקייט פון אונז, מישן זיי זיך נישט ביי אונז, איך באדער דיך נישט, דו באדערסט מיך נישט. אבער ניין, מ'דארף נאכאמאל, מ'דארף זיך אויפפירן. יא, ס'קען אפילו זיין, כ'האב געזאגט מ'האט געשטאנען ביי א טרעפיק לייט, פאר מהעקים דא, און אין פראנט מיך איז געשטאנען א קאר, און ער רירט זיך נישט, ער ווארט, קאר, לאז די, לאז אלע קארס קומען, ביי אונז אין ניו יארק רירט מען זיך ארויס אין די ערשטע סעקונד, כ'ווער נערוועז, כ'וויל שוין אנפאנגען צו געבן א פייף, אבער כ'האלט מיך איין. כ'רעד שוין נישט פון דעם אז אין ניו יארק איז עס נארמאל, דא איז עס נישט נארמאל, אין די גאנצע וועלט, די פייפער איז געמאכט פאר. עמערדזשענסי סיטועשאנס אז אויב גייסטו נישט פייפן גייט א מענטש שטארבן, דעמאלטס איז ווען דו פייפסט, דא דו הערסט נישט קיין פייף ווי גרויס די טאג איז, און דו ווייסט וואס נאך, די באהערדע דא, די אפישעלס, די פאליס, איך האב מיין יונגל די ערשטע שבת צו אהער קומען, ער זאגט מיר טאטע איך קען איך קען די וועג אהיים, איך וואוין נישט ווייט פון די שול, איך גיי אהיים, א צען יעריג יונגל, אקעי נאו פראבלעם, ער גייט אהיים, און איך בלייב נאך איבער אביסל אין שול, איך שפאציר אהיים רואיג, איך קום אליין אהיים, און א ילד אינני, דער יונגל איז נישט דא, און איך ווער נערוועז, איך לויף אהער ארויף און אראפ, איינער געקומען צו דיר אויך פרעגן צו מ'האט אים געזען, איך שוין אמאל צוריקגעלאפן אהיים זען צו ער איז שוין מיאל אהיים געקומען, זע איך שוין פאליציי אין פראנט פון מיין הויז, א גוי וואס איז דעליווערט פאר דאור דעש, זעט א יונגל וויינען, שטעלט זיך אפ, און פאנגט אן צו רעדן צום קינד וואס גייט פאר, נעמט נישט אריין די קינדער אינעם קאר. רופט פאליס, די פאליס קומט אן, ס'איז שוין נישט געווען א מורא'דיג סייעתא דשמיא ווייל ער האט נישט געוואוסט ווי ער וואוינט, ווייל איך וואוין יעצט סייט וואלי, איך האב נאך נישט אריין געווארפן מיין הויז, און די פאליציי איז פונקט, ער איז אריין געפארן אין יענע גאס און מיין קינד האט דערקענט ווי ס'איז, טאג דערויף האב איך געזען א נייעס, מען האט ארעסטירט ערגעץ א עלטער האבן געלאזט א צען יעריג קינד גיין אליין אין געשעפט, מענטשן ביי אונז ווייסן עס נישט, זייער אסאך פלעצער אין אמעריקע פאר אזא זאך, עס ווערט א סי פי עס קעיס. נו נישט נאר דאס, ער דאנקט דיר כ'האב מ'האט אים גערופן אז ער דאך קען צו, כ'האב געהאט פאריאר דא געווען פסח בין איך דא געווען, און ווען מ'איז געפארן וואס הייסט די טען הייסט עס? יא די איי טען. די איי טען צווישן פיניקס און קאסא גראנדע און צוריק און פון פיניקס, און כ'האב געהאט א בלאו אוט און א געדינגענע קאר, מיט אמאל איז מען אריינגעפלויגן אויף די לינקע זייט און די קאר איז געשטאנען אזוי שיף, ס'איז געווען אזוי, די ערשטע זאך רוף ניין וואן וואן. ניין וואן וואן? אקעי, כעת וועל איך רופן ניין וואן, איך בין זיי מסביר, כ'האב שוין געמאכט אז איך ריף זיי, דעמאלטס וואלט איך געדארפט רופן א טאון קאמפאני, באט איך שטיי אין זייער א שיפע פלאץ און ס'איז נישט, זאלן שיקן איינער זאל מיך העלפן אריבער גיין אויף די רעכטע זייט, איך זאל שטיין נארמאל אין די שאלדער, אז ווען טריפל עי קומט אן זאל זיי מיך קענען העלפן, קומט אן א סטעיט טרופער, הערסט? ער קומט ארויס פון קאר. און טײַגער װעט טוט אָן די הענטשיקעס, ער קומט צו צו מיר, ער פֿרעגט מיר, װוּ איז דער רעדל? זאָג איך אים, נײן, איך האָב נישט דאָס געװאָלט. דאָס איז זײַן דזשאָב, דאָס איז אײנס, זײַן דזשאָב-דיסקריפּשאָן איז, אַז ער דאַרף העלפֿן אַ מענטש טױשן די רעדל. איך שטײ, איך דרײ מיך דאָרט אַרום און איך קוק מיך אַרום, און איך כאַפּ מיך דורך פֿינף מינוט, אַז ער איז נישט קײן חבֿרה-מעמבער, ער שטײט און דרײט, ער האָט נישט די אַלע טולס. צו איך גיי צו צום מיך פרעגן צו דארף ער אפשר עני העלפ, זאגט אים יא, ער האלט זיך מוטשעט זיך האלט די פלעשלייט אין איין האנט און מיט די אנדערע האנט דרייעט ער און צו קען האלטן די פלעשלייט, ער האט מיר ניטאמאל דאס.
איך האב געענדיגט, איך זאג ער האט געענדיגט און איך האב מיך באדאנקט, זאגט ער ניין דארפסט מיך נישט באדאנקען אזוי קומט עס, דאס איז מיר איך דאס דארף איך טון. זאג איך אים וואך זאג איך די מענטשן אין אריזאנע זענען עפעס אזוי נארמאל אזוי די נע דאס איז פאר איך איך קום פון טעקסעס זאג מיינסט אז די מענטשן אין אריזאנע זאגט ער זענען חיות רעות אין טעקסעס אבער איך טראכט צו מיר אויב דאס הייסט חיות רעות ש. מענטשן פרעגן מיר פארוואס איר קומט קיין קאסא גראנדע איך זאג דעם אמת פשיהא איר קומט פון אפאר יאר צוריק קאסא גראנדע כ'בין נישט געווען ערנסט דערביי קיינמאל. ווייל כ'האב געטראכט נעבעך פאר א בנן א דזשאוק אין קאפ אז ער גייט גייט שלעפן אידן קיין ווייסט וואס כ'מיין. למעשה כ'בין אהער געקומען איינמאל אויף וועקעישן. שי האט מיר צוגעשטעלט א הויז. די הויז איז לעבן שי יא. און כ'ווייס די סעקנד נאכדעם וואס כ'בין אריינגעקומען אין די גרעניצן פון קאסא גראנדע מיט אמאל די רואיגקייט. כ'מיין דאס איז יעדער איינער זאגט דאס, ס'איז א מאדנע רואיגקייט אין די לופטן, מ'קען עס נישט מסביר זיין, נישט נאר די מענטשן, נאר די וועג די שטעטל איז אויף, די שטאט איז אויסגעשטעלט, כ'מיין דו האסט שוין אמאל גערעדט דערפון, ריזיגע ראודס, דריי לעינס, איבעראל ווי דו גייסט איז ליידיג. פארראכוועס.
יא, אונז קען מען דאך ביידע פון פון ראקלענד קאונטי, פיפטי ניין איז די פארנומענסטע יא אין ראמאפאו, און ס'איז קלענער ווי די קליינע גאסן דא, גרויסע ריזיגע גאסן, אלע זענען דריי לעינס. נישט דא קיין טרעפיק קיינמאל, און דאס אליינס, ס'נישט דא קיין ראוד רעידזש, ס'נישט דא קיין, מענטשן זענען נישט נערוועז, ווי דו דארפסט ערגעץ גיין, ווייסטו וויפיל צייט דו דארפסט סקעדזשועלן אנצוקומען אהין, עס גייט דויערן פינף מינוט, צען מינוט, דו גייסט קיינמאל נישט זיצן אין טרעפיק. די רואיגקייט האט מיך מורא'דיג איבערגענומען, און איך בין צוריק געקומען אפאר מאל, און יעדעס מאל איך בין געקומען האט מען אלץ מער און מער פארקויפט פאר דעם פלאץ, איך האלט באמת אז, איך מיין איך וויל נישט בארעדן אנדערע געגנטער, די וויכטיגסטע זאך איז אוועקצוגיין פון ניו יארק, ווייל ניו יארק איז, מען איז אויסגעוואקסן, מען דארף נישט גיין ווייטער. אבער אז איינער איז שוין גרייט אוועקצוגיין פון ניו יארק, ס'איז דא אסאך אפשענס, אבער קאסא גראנדע איז פראבעבלי נאמבער וואן. פאר אזויפיל מעלות, די ליפט, איך האב מסתמא גערעדט צו מענטשן וועגן די ליפט, דאס אזא מין געזונטע ליפט, מענטשן קומען אהער וואס האבן אסטמא, עקזעמע און אנדערע, מיטאמאל פילן זיי זיך ווי נייע מענטשן. איך האב געטראפן א איד אגב צוויי דריי וואכן צוריק וואס קומט אהער פון צייט צו צייט, זאגט מיר זי העי קומען זיין פרוי, האט נעבעך לאנג קאוויד און ער וואוינט נישט דא, נישט קיין טויש, ווען ער קומט הערט ער אדער א הויז. ווען זי איז אין קאסא גראנדע האט זי, דארף זי נישט, דארף זי נישט האבן קיין אקסידזשען.
אטעמט זי, האט זי אן אייגענע. סתם אן אינטערעסאנטע קרישקעלע, יצחק, מיר דא געווען פאריאר נאך פסח, אויב געדענקסטו, און מיר זענען געגאנגען צו שי און אפיס, און שי'ס אפיס איז לעבן די גראסערי. איך האב געקויפט א פאר עפעס צו עסן, אדער צ'יפס, סיריעל, כ'האב עס אריינגעלייגט דארט, ער האט מיר געגעבן א צימערל דארט זאל קענען ארבעטן דארט, און כ'האב עס אריינגעלייגט דארט און עס איז דארט געבליבן ליגן, עס איז געבליבן ליגן א גאנץ זומער, איך קום יעצט נאכאמאל קיין קאסא גראנדע, און איך גיי אריין אין אפיס, די זאכן ליגן דארט, דאס דאס איז סטעיל, ס'איז פארשימלט, ס'איז, איך עפן עס אויף, די טשיפס איז פריש, די סיריעל איז פריש, אלעס כאילו לא היה, אין ניו יארק לאזט אפן א סיריעל, איבערנאכט ווערט עס שוין סאגי.